Tēnā koutou e te iwi, kua tae mai te kaupapa o te kōhanga reo ki te whakanui i te 40 tau o te kaupapa o te kōhanga reo ki Wharekauri. Nau mai, e kohu tāua! Weo, weo, weo, weo, whakapae ake. Ah, tēnā tātou, ko Tama Lesana tōku ingoa, he uri tēnei o te tauihu o te waka, otirā o ah, Taranaki tūturu o Ngāti Raukawa, ah, ko ahau te māngai o Te Waipounamu o Wharekura. Whakapae ake, whakapae ake, whare patu ahi, whare patu ahi, tahi, tahi, tahi, Tahi, tahi, tahi. Miharo te tae mai ki konei ki Wharekauri ki te kite i te whenua otirā ki te rongo i te hau, i te moana, i te hautonga ki konei ki waenganui i te mātotorutanga o Ngāti Mutunga, nā reira he pai te noho tahi ki ngā whānau ki te hapori whānui o Wharekauri ki konei. Ā, me te mea te kite i ngā mokopuna, ā, e ora ana i roto i tō tātou kaupapa.
Pā, aue pā!
Aue pā! Ū, ki tere hoki! Ā, pā, peke!
Ko Ririana Tangohau Tuta tōku ingoa. I tipu mai ahau i te whārua o Ruātoki. Tūtaki ahau tētahi tangata nō Wharekauri. Ka tipu mai i whānau mai e konei, tūtaki māua i Otautahi, ā, ka kōrero mai ka tihiahia tana pāpā kia hoki mai ki te mahi me te pāmu. Āhua ohorere ahau i tērā mea tau, he whare anō kai konei he āke o koutou whare? Āe! Pai mō mātou he panana nā rākau kai runa i te taha i te moana e tupu. He rongona kōrero mai. Ā, kotahi tau pea ka whakaaea kia haramai au ki konei, ā, mā runā rere rani. Ā, rim, ā, toru tau pea hau i konei, tīmata te kōhanga reo, Ka haramai tētahi koroua ki te marae, ka kōrero mai, Ehara ko tērā kite ngā kaupapa i haramai he kaupapa noa atu. Ēnari te whakamutu, whakamutuna o tana kōrero, ka huri mai e ki te kōrero mai o te kōhana reo. Ka rangau ki a rōu he ao ki te kōhanga reo, ka whakamārama mai i ōna kōrero, arā ko taku crow o te iwi tērā ko Hone Te Rangiharu, kōhanga reo. Ka mea mai, kare nō e wari ki a koutou, nā te mea he anei te, te kaiako mō koutou, anei e noho nei, kai muri au e rūrū atu nei taku māhuna, me te

Tō mātou tinana, whānaunga hoki, tō mātou wairua, ki te taro o te ora, mā Ihu Karaiti hoki, tō mātou Ariki. Āmen.
Ki ahau nei, ki ngā tamariki i tīmata mai ki te kōhanga reo, Ka puta atu ki ngā kura i Aotearoa, ināianei e kua mōhio, kua kite ahau, kua puta rātou i te ao, ā, kei roto i ngā whare wānanga e kura māhita ana i Ōtautahi, ko wētahi kua tū rōia, ko wētahi he mahi pūtea moni, accountants, Ana, ah, kua tutuki, kua tutuki te kaupapa koe, ah, huri noa i te motu. Anei, ah, kei te pēhea o Tamaria, oh, kei konei tēnā e mahi ana, ah, tāua wana mai i roto i te ao Māori. Mīharo ki a au tērā, āe. Ana i tēnei wā kei te haere tonu, kua nekena aku tamariki ki te kura i te one, Kua haere atu au ki reira ki te, ki te ako tonu i a rātou a nā kupu, nā waiata o rātou pēpeha, ā, inānei ka puta, kua hara mai ki te marae, kua hara mai ki te marae, kōrerotia e nā tīkana o te marae, koirā katoa. Mm.

Engari ko tōku waimarie i noho ki te taha i a Anti Leo, i a Anti Ririana. Nā tēnā, ā, i paku te whera i tētahi wāhanga o ōna tangata nei. Engari, nā te noho ki mua i wā rātou mokopuna, nā reira rātou i noho tata mai ki ahau, kua hiahia piripiri mai. Engari he, he iwi, he, he tangata kāre mataku. Āe, he pōhiri i nā wā katoa. Hei, ka hipa koe i tō motu, nā, me pōhiri koe. Ki te kore koe e pōhiri, kua hara mai rātou, He, he, he, whai waro e te pōhiri. Ko te ticket hinu, T, th, h, a, k, a, t, hinu, h, e, n, u. Ko te chickets hinu a te tangata whenua. Ā, koirā te kupu whakamārama, ā, koirā te kupu a Moriori ā, mō te tangata whenua, ko te chickets hinu. Ā, ā, waimarie ahau i, i a Pāpā tēnā horomona, Ā, i a, kei ahau tonu tana, tana pukapuka papa, papa kōrero, papa kupu. Ā, mai te tau 1998 ka homai ai a te pukapuka tuatahi i hangai ai e ia me ōna tuakana, me tērā o ana taina a Māui Solomon me tana whānau. Ā, kai ahau tonu, kai a Dave tonu nā, nā Karakia, engari, ā, ko te tau rāpu ia, ā, te hunarei a Akilo, kua noho ko ia, ā, ki, ki te kopinga, koina tana mahi. He kohikohi i te reo Moriori, engari ko tāku he whakatīpa tonoa i te mea ko Ngāti Mutunga tēnei, ko Aunty tēnei e piri ana ki a Ngāti Mutunga. Ehara anō iho he māmā ki te tū honohono mai me tūpato, me tāria te wā, kua moea a Ngāti Mutunga i a Moriori, tāria te wā. I te wā ora āna atu reo, kāre a reo Moriori ehara mai ki roto nei. Otirā, korekore kau. Kia tae rāua te tere ana a pēnei a Te Amo, ā, tāria te wā, ā, ka hono nā reo o mua, taihoa ake nei. Nā reira, i a Pāpā mā e ora ana, e kī mai a Pāpā me nā Kumutina i, i aua wā, i te pēne. Nē, e rua kē nā, e rua kē nā, ā, nā poari o te Moriori, Ā, ko te Chikatile, ā, me te iwi Moriori. Ko te tuakana tēnā, Chikatile, ko te pāpā, ana, ko te iwi Moriori, ko, ko te taina. Nā reira, ka hono rāua i te tau rua mano, ā, ka kotahi, ā, ināianei, ā, kua, kua te, kua iwi Moriori rātou. Kua kotahi te haere. Ā, me te, me taku maumahara, ko te pikitia tuatahi i puta i te rua mano ko te Feathers of Peace. Nā reira, mēnā e hiahia koutou i te mātakitaki i aha, ā, tia, ā, he ātea i te hītori,